Tiang'e ni gad mar msiba ni nyithindo gi otero kanye. Gad ni nyithindo gi otero kama nadi. Ani an msiba ok anyal weyo ot kama duoga yudi ya gik madak go gi. Ii. Karo ketna ga e wang' dhoot ya. Samanyi mang'eny monego Onego bed ni onego bed ni sama da wuok kama e titemi bet machiegni. Ii. Wetena e wewe lwar na tata at- a- wewe janda ta losi. Ii. Bedie mabere bere. Kik chanda. Koni bedo na kama bere bere. Piny osedonjo e ngeche ma piny obiro riwa matek ma Bas, msip bedie maber ber nikech kama koro okang' ma asekawo kodi ni nyiso ni wach moro tek mbele ka. De wach moro ang' dibedi matek mbele ka. Bas ndiyo. Eh. To nyathino dhi kune kendo? Nyithindo wacho nogol na gika kae. Nyithindo dhi kama nade? Marita. Marita. Marita. Nyithindo dhi kama nade? Marita. Maritha. Ya ya, magombo okosema ang'o ya? Maritha. Eh. Chieng' nayud fumula mitie kigo. Chieng' nayud fumula. Haya. Maritha. Nyithi tiang'e nodhi kama nade ya? Wadai to nowuok maber kata kamano ya ot ma eh eh eh kachaka yudo pesa mara nyaka kowe go malo ma Maritha Maritha

na mimi hadi kama eh? wachio pia makosa mitimo kiber gadi zero ipesi na timo makor to to i tumiti kiwi bet na timo ma tiyo kiwi gol gi kar ka eh, sulna kuto bet pada ma tiyo kiwi i tene chama gluya omera kisirende ge ya kanyo ha to ndikasa mawuoyo kodi hmm. kata gona chongi piny be nyathi moro machiero to bet nyathi madier kata luongi marom nade safar adek adek kiwinjo awinja safar adek ti kia poko dwonda gi ka luongi dong ok chalna ni luongi hawasa di ma luongi go iye kacha Hawas achiel. Mokwongo ripodi osepong'o piny i nyathi marach ma pok odwaro yudi. Asetimo ang'o ya Father? Sa nyathi ma we dwoka sama wuoyo kodi. Weya, weya. Kik item ni dwoka sama wuoyo kodi. Sama ng'ela boro lando kama to ng'ini ngum nyalo bana ok ochongi. Ah, ah. Ok ochongi. Chonga koro kanyalo. Bed king'e ni kaketo gini piny to ngum nyalo wuok sa asaya. Kech mit be na mit wan jok manoko jok manotho Japan. Abenda omiyo ok ng'eyo, ayud. abenda ng'eyo. Winjo? Eh. Sikul ni ama chal nade? Sikul na ama ber. Sikul itiyo tij kwadho mana achiel go koko, eh. chiemo gi bet. Mani gik mitime sikul. Yago ibet go namba achiel. Ha? Grade mari yago namba di? Grade. Grade na gi ki. Ne? Ki. Hello? Eh? Nade? Ki.

Lungu chuti be nie area. Okang madwa ka nyathi chane mang'eyo, okang madwa ka nyathi chane mang'eyo an awuon. Ochuti. Dangati mimi weru mane eh, dala kindini.

Ae safar moro sani. Eh. Nabiro gi mbaka ma wendo. Okay.
Mbaka ma wendo.
Mbaka wendo.
Eh. Mbaka.
Ok ni wendo no biro limi. Eh. Akelo ni mbaka ma wendo. Koro ane wendo mo biro limi. Koro akelo ni mbaka ma wendo. Nyinyi sami biro gi wech, sami biro gi wach ma wendo kama eh. Kama eh. mami Yesu koro lor biro. Yesu chiegni lor.
Ndalo moko Yesu biro. Omera Yesu nobiro gweng' cha. Omera Yesu, omera wuod Daudi no be timo gik madongo. Omera wuod Daudi no. Hey, Omera anyisi ni Yesu mosa kama e. gi lwete.
Okang' okang' kama kama kama kama.
Nitiere mana winjo ni in e kode baraza cha. Ay, ay, to be winjo gima nyora timo gini. Koro, Bo pimni gima timo Kisumu madaraka. Bo pimni. Bo pimni gima timo madaraka Kisumu. Ha?

Nyathi chandi nadi?
Nyathi chanda excess, macha excess, excess. Chandi nadi?
Huh? To kony osebiro, nyathi chandi nadi to kony osebiro. Kony, Kony, kony, kony. kony akonya ma iluongo ni kony ni. Kony miluongo ni kony ni.
Ni kany, ni wach.
Kony abiro go ka.
Dala naka, Abiro go. kony nitie.
Nitie.
Iwacho ang'o? Awacho, kony nitie. Umera sa, sa ene sama winjo wach kony akunga chiko ira, wach chiko ira, buwinji. Wacha hana tuko winji. Koro ineno kony mabirogo? Eh. Nitie organization moro mowuok maber. Eh. Kawo nyithindo maseko kaera miwachono. Eh. Gidhi gitiege, gimiye puonj moko matin. Ndiyo. To gimiye tich.
Koro in iuse, to nyathino dong' margi, in koro idong' miongego. Kaka asebironi, weche yo. Aus nyathina an awuon. Auso nadi? Dongo thagi.
Koro aus nyathina. Kasama sa usi to miyango. Dongi chuli.
Pesa di? Pesa midwa.
Pesa.
Pesa midwa.
Wach mos kiko winji. Ki nyathino nyalo winjo nyathino wuog e ng'wech. Nyathino kik winji. Iko nyathi milion adi? Milion ariyo.
Ariyo. Eh.
Kara bet gi nyithindo machendo gi kara sometimes seche moko beyo ga malija. Beyo malija. Koro ka ruwa luong nyathino. Luongi ane. Maritha.
Maritha.

Sasa kama no to. Mai wuda moro ma saka goni ga story. Dong na nyisi story. Ni wi- ni wacho Story na. moro ma nagono. Ni wacho na. Eh ma ma ya chandruok ma ma ma ma gweng' ni. Ma en. Ma en Eh, koro to tegno.
eh ko- ne wach mowuok. Story koro story moro ma wagoyo cha. Eh. Kony moro wuok idwa konyi. Mano konyo aina man. Kony wuok idwa konyi. Ang' no wach ne wacha kende. Kony wuok idwa kony. Idwa kony kony. Kony wuok kony maduong' kony wuok Mombasa. Wachne. Konyo wuok, konyo biro e dhoot. Mm. Yes. Koro kaka nyathi ma rawera kijana motegno, tich oneno. Ti. Tich oneno. Ti. Tich. Ah. Koro gima mondo iwachna, mm. be mano baba we malerona. Ni rate mar chiemo en pasent adi? Rate mar tich pasent adi? Rate mar chando we chandi, so. To... So, so pasent, rate mar mogo. To Rate mar somo en percent adi? Rate mar mo- somo Hey, 4.9. 4.9. Mm.
Koro ka kawe atiri kucha to rate no dhi panda mochop nyaka 2.4%. Tapenjo to, Hey, ikone wach mar ugali ni ler kanyo. ugali ler.
Ayayayaya ugali. Chenga.
Eh, eh, oburu oda nyanga, oburu- ah, oburu wag Raila yayi. Eh. Eh, eh.
Leny mok Bende bere. leny ma- Nini eh, tadi kode? Waduh kan bednya mana pin? Jenga mana kan jadi loso dende main musuh cupe. Eh, iya.
jenga. Koro ah.
koro NT jo karena nih ibi moro yo moro mara. Koro dik na.
NT. Koro oh, dik ciemo.
Oh, dik ciemo ya.
Ih.
Koro. Hmm. kaka biro ni hmm. adwa nadok kodi chuth nikech ka weyi eh. to ng'ato nyabo duka witeri kumoro mararacha

Mano adhigo maler.
Malach odhi asa chi adhi kar ne tim gimoro. Sani ok onego bed wuoro pesa ni mabor. Tim kama te piyo piyo. Koro gie sani,
gie sani koro kaw 2 million ni. Aya hai tete. Tu ang'o? 2 million.
Ai. Ai.
Bedo gi pesa machendo ne ne.

Mariga. Oringo lal. Ochuti. Mag jogi de timna tim malich manadi ni hawa. Ochuti. Ma kaka setagra kodi.
Sasa nake la sopesa. Aseneno. Nake la sopesa. Anena, anena. Sani onge tich matek bwana. Sani ok tich Sani matek wuonde onge. mne. Kama.